Һәм шушы изге гамәлләрнең берсе, әлбәттә, ул Коръән уку. Ягъни Коръәнебезне алып, менә ул безнең алдыбызда тора, алып, укып, саваплар җыярга. Мәгълүм булганча, Коръәннең һәрбер хәрефе өчен дә Аллаһы Тәгалә безгә билгеле бер савап яза. Мәсәлән, Коръәннең бер хәрефен укысак, Безгә Аллаһы Тәгалә ун савап бирә. Әйтик, без мәг безгә мәгълүм булган Ясин сүрәсе. Мәсәлән, Бисмиллаһи рахмани рахим, Ясин. Ясин дигән сүздә ике хәреф, я хәрефе һәм син хәрефе. Димәк, я хәрефе өчен без алдык ун савап, син хәрефе өчен алдык тагын ун савап. Егерме савап алдык. Күпме вакыт алды бу? Без урыннан селкенмәдек тә. Ә безгә Аллаһ Тәгалә савап язды. Менә шуңа күрә шушы саваплар күбрәк булсын өчен, кеше урыныннан селкенмичә, өеннән дә чыкмыйча Коръән укып, бу савапларны ала ала. Әлбәттә инде, Коръән укыр өчен Коръәнне укый белергә кирәк. Ягъни, мәгълүм булганча, Коръән безгә килде гарәп телендә. Әгәр дә инде син шушы Коръәнне укырга теләсәң, гарәп хәрефләрен кимендә белергә тиеш, телен белмәсәң дә. Менә без бит кайчагында Ә инглизчә сүзләрнең мәгънәсен белмәсәк тә, билгеле бер кагыйдәләрне өйрәнеп, ул сүзләрне укый алабыз. Татар сүзләрен шулай ук Мәгълүм булганча, мәсәлән, Владимир Владимирович Путин да бер елны татар телендә мөрәҗәгать итте. Татарстан халкы алдында. Ләкин ул гәрә, э, ләкин ул татар телен белә дигән сүз түгел. Хәрефләрне җыеп, ул аны укый ала. Менә монда да шулай. Гарәп телендә дә гарәп хәрефләрен белсәң, сүзләрне укырга мөмкин. Мәгънәсен аңламасаң да. Хәм Аллаһы Тәгалә билгеле бер могҗиза белән Коръәнне укыган вакытта мәгънәсен аңламасаң да безгә савап яза. Бу бердән-бер шундый китап, башка андый китап юк. Әгәр син ачасың икән берәр әдәби әсәрне, хәреф җыеп утырган өчен, укыган өчен сиңа савап язмыйлар. Син аның мәгънәсен аңлап үзеңә ләззәт аласың. Ә Коръәнне укып савап аласың, укып ләззәт алырга була. Хәм сорау туа. Әгәр дә син гарәп хәрефләрен белмәсәң, бу саваптан мәхрүм каласыңмы? Әйе. Әгәр син гарәп хәрефләрен белмәсәң, бу саваптан мәхрүм каласың. Ләкин чыгу юлы бар. Ничек итеп? Коръәнне яттан укырга була. Әгәр син Коръәнне яттан укысаң, шулай ук савап. Моның өчен, мәсәлән, билгеле бер укытучы белән утырып, син Коръәнне аның сүзеннән ятлый аласың, авазыннан ятлый аласың. Әмма китаптан инде карап укый алмыйсың. Хәзер сорау туа, ә кириллицада укырга ярамас микән соң? Бит шушы гарәп хәрефләрен, ә, бә, тә, фә, аларны бит күчерергә була кириллицага һәм кириллица белән укырга була. Галимнәрнең бунда сүзләре бердәм. Гарәп телен, Коръәнне гарәп хәрефләреннән башка алфавитта укырга ярамый. Ни өчен? Чөнки бер алфавит та гарәп телен чагылдыра алмый. Гарәп телендә бар хәрефләр, аларны башка алфавитка кертеп булмый. Мәсәлән, ф хәрефе. Ул с түгел, ул ф. Бу хәрефне татар телендә юк бу. Аны ничек аңлатырга? Я булмаса, мәсәлән, татар телендә булган г хәрефе. Бу рус телендәге г хәрефе. Ул гарәп телендә юк. Г хәрефе дибез татар телендә. Ләкин гарәп телендә тагын бар гайн дигән хәреф. Аны укырга кирәк гайн дип. Башка укучы башкача укый алмыйсың син аны. Һәм башка шундый хәрефләр бар. Ә рус телле халыкка гомумән укырга авыррак. Аңа телен күбрәк ватырга кирәк татар телле кешегә караганда. Шулай итеп бер алфавитта башканы алыштыра алмый. Татар теленең дә алфавиты бар шулай бит кириллицага нигезләнгән, кириллица да аны алыштыра алмый. Без кулланырга мәҗбүрбез башка төрле алымнарны, аңлатмаларны. Менә шуңа күрә дә, әлбәттә, гарәп хәрефләре белән генә укырга кирәк. Хәзер инде сез әйтерсез. Ә бит бик күп китапларда кириллица белән язылган. Бу дөрес түгелмени? Син монда нинди фетнә чыгарып утырасың, дип. Бу хәрефләрне язырга имамнар, галимнәр мәҗбүрләр, бер дә гарәп хәрефләрен өйрәнә алмаган кеше өчен. Ягъни шушы рәвешле догаларны өйрәнергә була, телеңне вата-сындыра булса да. Бу рәвешле әзрәк кенә ничектер гарәп сүзләрен әйтергә өйрәнергә була. Әмма Коръән укыйсың килсә, Коръәнне матур итеп укыйсың килсә, әйтик, Әйтелгән бит, Коръәни Кәримдә Бисмиллаһи рахманир рахим, Вараттилил Коръәнә тәртилә, Коръәнне мәгънәсе белән киләп дөрес итеп укыгыз. Кагыйдәсе белән укыгыз, ди. Шулай укыйсың килсә, гарәп хәрефләрен өйрәнмичә булмый. Менә шуның өчен дә бары тик гарәп хәрефләре белән укыган очракта гына Коръәнебез камил була, дөрес була, савабы да күбрәк була. Вәссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.